און דארט איז איד א אשכול איך קען זאגן א הייליגע איד א איד טאג מיט מארגן זיי לעבן נישט געהערט קיין לשון הרע זיי לעבן נישט זיי לעבן נישט מקבל געווען קיין לשון הרע זיי לעבן נישט דעם וועג מען קען זען בכיש ביש ווי א מת א לשון הרע ווי ס'שטעכט און מחלוקת און פאליטיק אלע זאכן האט מען אוועק געטון א דקדוקה של נפש איז א איז איך זע אידן זאגן אז זיי האלטן אן אויס אינעם שיעור און עס קען מען באצאלן מיט דעם זאל מען ספאלער זיין ביים לעכצען וכדומה טאקע די היינטיגע געזונטהייט זאל מיך און איך פיל מיך שוין און הארן בין אדעס אז א סאך מאל זע איך דער בויך און גרייט מיר אן א נושא רעדט פון די נושא וואס ווי איך קוק זע איך א מעשה אויף די נושא איך הער איך גיי הער איך א מעשה די נושא אבער יעצט מיט דער אייבערשטער מסדר געווען אז איך זיך טאקע זכות פון מיין טאטן איך זאג די שיעור זכות פון מיין טאטן איז איך רעד טאקע וועגן כיבוד אב האב איך מיך אליינס געכאפט און אויסגעקומען יעצט די לעצטע דריי וואכן, דארף גיין אין שפיטאל, אויב זאל מען נאך ביי טאטן, האב איך מיך געכאפט אז אז אז ווען מיין טאטע איז יא געזונט דארף מען נישט אמאל אריינפארן וויזיטן, קיינער האט נישט געזאגט, כ'דענק זיך געזען יארן צוריק אין אין משאשי מיט קלויז מאגרוב רעדט ער פון אמעריקע, רעדט ער פון וואס אמעריקע איז, זאגט ער איך בין געקומען קיין אמעריקע. האב איך געהאט א טעקסי דרייווער, איך פאר א געצומען מאנהעטן צו ברוקלין דארט פון אויף אין א הויכע בילדינג אין א ווייס מיט די טעקסי דרייווער, דא וואוינט מיין טאטע, דארט אויבן אויפן אכטן שטאק וואוינט מיין טאטע. פרעג איך אים ווען ביסטו דארט געווען די לעצטע מאל, זאגט ער צוויי יאר צוריק איז דארט געווען די לעצטע מאל, צוויי יאר האט מען פארנומען איך דארף מאכן פרנסה האט מען פארנומען, רעדט ער אויף וועם אז קליפות אמעריקע, צימעס אמעריקע, קען נאטורליך זאגן ס'איז שוין ביי א גוי אפילו נישט אנגעקוקט דעם טאטן צוויי יאר.

האב איך געזען עטליכע מעשיות געווען אין גליל אין הליכות החיים געווען לעצטענס עטליכע מעשיות ווי א איד האט זיך מוסר נפש געווען אויף כיבוד אב ווי א איד פארציילט אין גליל אין שיחה הליכות החיים שיינע גליל זייער שיינע גליל מיין מנחם אויך האט שוין אסאך מאל גערעדט דערפון א שמש אדער א ראש הקהל א גאב א רב א דיין פון א שול זאל יא לאזן גליונות האסט מורא פון שמש אידישע קינדער זענען אויך שמות, אידישע קינדער שטייט קלאר, יעדע אידישע נשמה איז א שם, איז א חלק אלוקי הממעל, יעדע איד, א שם איז איד איד, אידעלע אידעלע איז צוויי, אידן זענען שמות הקדושים, אלע שמות בנין, סאו אידישע קינדער זענען שמות, און מ'קען מחזק זיין א איד, וויפיל אידן זענען צובראכן, צושאסן, איז דא גליונות פון ר' מיילעך, וועלכע שיינע מעשות, הליכות החיים, וולדימיר ראבינאוויטש, שיינע גליונות. האב איך זיך מסביר געווען בשעת כ'בין געזיצן ביים טאטן אין שפיטאל אויף מער מספרים, אפשר דארף איך ווען, דארף איך ווען מסכם זיין. עס האט נישט גענוג געטוען כיבוד אב, און אויב האט די טאטע נישט בעטאלט דארף מען זיצן מיטן טאטן און סתם אזוי אריבער קומען, און מען בעדענקט ווי ר' מרדכי דוד קאהן איז יעדן דאנערשטאג אינאכט אריין געפארן מיטן באס איבער יארן וויזיטן זיין מאמע די אלטע מאמע סענט דזשארדזשער רעבעצן אלטע מאמע ארום געפארן יארן לאנג מיטן באס יארן. רבי אליעזר איז יאר לאנג אריין געפארן וויזיטן זיין אלטע מאמע, א איד פשוט א, נישט געהאט קיין קאר, איז געפארן מיטן באס, מען דארף זיך וויסנדיג מאכן. אבער ער האט דער אייבערשטער צוגעפירט אז עינו השם בני יהודה, איך האב געזען עטליכע מעשות אויף כיבוד אב ואם, איין מעשה האב איך געזען, כיבוד אב ואם איז געשטאנען א גליון הליכות החיים, וואס איז מורא'דיג א שיינע גליון, מורא'דיג שיינע מעש, קראנטע מעשות, דאס געבט עס ארויס, און ביי ר' אהרן מיוויק און ר' הערשל ראזענפעלד, א איד א צדיק, א מספיד אוזן, א פוסק פיהם מגרסא. ס'איז א תוכנ'דיגע זאך, אחריות'דיגע זאך, מ'קען גלייבן די מעשה, ברענגט ער דארט א איד שרייבט וועגן כיבוד אב ואם, ס'האט עטליכע מעשים געהאט מיט כיבוד אב ואם פאר עטליכע וואכן צוריק, איינס איז א איד שרייבט ער האט זיך מוסר נפש געווען מיט איין זיידע א בן יחיד צו זיין מאמע, כ'מיין איין קינד איז געשטארבן, געבליבן א בן יחיד מיט איין איינציג קינד, זיי האבן זיך געווען יארן לאנג אין א האום צו אין א ריהעב יארן, און ער האט ממש אפגעזיצן מיט די מאמע, א זאגט זי זענען מאמע יארן מיין זיבעצן יאר מ'פרעגט איר ווי האסטו געהאט פרנסה זאגט זי דער רבונו של עולם האט מסדר געווען אז אז ס'איז אים אנגעקומען געלט ווי אזוי געווען די מעשה האט קיינעם נישט געדארפט צוקומען צו געלט ער דעמאלטס די ביזנעס זיך דעמאלטס אויפגעהערט אבער ער האט געהאט א אינקאם פרעגסט נישט די פרטים. איר קענט לעבן בהרחבה גדולה, בהרחבה גדולה אלע יארן וואס ער האט אויפגעגעבן און ממשיך געווען נישט אריין ארבעטן, ס'האט אים ממש מוסר נפש געווען. כ'שרייב אליינס יעצט, מיינט נישט אז יעדער מעג עס נאכטון און מוז עס נאכטון אויף אזוי ווייט, רעדן א מרור אזוי ווייט, אבער ער האט געזען די סייעתא דשמיא, עס האט אים נישט געפעלט גארנישט און ער האט געהאט, די נושא איבער אייוועלט, די געדענק די טאג געדענק איך שוין נישט וועלכע וואס כ'האב צוגרייט צו זאגן אלס דריי וואכן צוריק כ'האב נישט רעקארדירט דריי וואכן. צווייטע ווייסע בענק דארט אין אריאל יחוס החיים. א איד שרייבט מיין עלטער איז געווארן אויף די עלטער שוין נישט געדרייווט. כ'האב מיר גענומען אויף מיר די מצוה כ'האב מיר גענומען אויף מיר די מצוה אז ווען די עלטער דארף פארן צו א שמחה א חתונה פון א אייניג איך דרייוו זיי אריין. מ'מאכט זיך אלס זיי די באבע קומען צו די חתונה. איך בין די עלטער, איך האב מיר גענומען די מצוה יעדעס מאל דארפן גיין, גיין צו א אפוינטמענט פון א דאקטער, איך בין די שלאק שאמעשל וואס דרייווט אריין די עלטערן און די טאטע מאמע, זאגט ער, איך האב עס געטון פאר פֿיר און צוואַנציק יאר, איך האב קיינמאל נישט געדארפט זוכן פארקינג, זאגט ער, ווער ס'ווייסט וויליאמסבורג, בארא פארק, עס גייען ווען מיר לעבן קאנטינענטל, די אלע פארנעמען א זאל און טרעפן פארקינג, קען זיך ארומדרייען. זיבן יאר נישט טרעפן זיבן הקפות נישט טרעפן קיין פארקינג און און און און און זאגט ער פֿיר און צוואַנציק יאר אפילו זאל ווי שטייט א גארד לאזט נישט גיין פארקן ווי האט אים דורך געלאזט אקעי די קענסט גיין אזוי בענקט זיך עטרת חיים מיין איך זאגט ער דארט דא א גארד אלץ קיין מענטש דארף זוכן פארקינג. ס'איז אינטערעסאנט אז איך בין פרטי איך בין נישט קיין דרייווער איך שפיר שוין שטארק אבער איך זעה פון דעם אז איינער וואס דרייווט ווייסט אז ס'איז א נס חיסל דרך הטבע. א טאג שפעטער, ווי ביך זעהן דער רבונו של עולם מענדל איך בעט דיך רעדט פון כיבוד אב ואם. א טאג שפעטער קומט צו מיר ר' מרדכי הערשקוויטצער זון, איך מיין ער הייסט ר' אריה דער אינגסטער, און און ער זאגט מיר דו ווילסט הערן א אינטערעסאנטע יוחד פרטית? כ'האב מיין טאטע ר' מרדכי הערשקוויטצער געווען אדעלטע יארן שוואך, כ'האב אכט יאר געברענגט אין בית מדרש, איך האב געדרייווט די אכט יאר געבענקט אין די קאר ביז מרץ כ'האב קיינמאל נישט געדארפט זיכן פארקינג קיינמאל מיינט ער שנייאיגע וועטער ס'איז יעצט קוק אן זומער יעצט דאס זענען אכט זומערס געפאקט קוק אין איין אויער א הונדערטער טויזענטער אידן קומען פון די קאנטרי שטעלן זיך אויף דאווענען נענטל די אלע פארנומענע זאלן טרעפן פארקינג קען זיך ארומדרייען. זיבן יאר נישט טרעפן זיבן הקפות נישט טרעפן קיין פארקינג און און און און און זאגט ער פֿיר און צוואַנציק יאר אפילו זאלן ווי שטייט א גארד לאזט נישט גיין פארקן ווי האט אים דורך געלאזט אקעי די קענסט גיין אבער בענקל אין עטרת חיים מיין איך זאגט ער איז דא א גארד אלץ קיינמאל נישט געדארפט זוכן פארקינג. ס'איז אינטערעסאנט אז איך בין פרטי איך בין נישט קיין דרייווער איך שפיר זיך נישט שטארק אבער איך זעה פון דעם אז איינער וואס דרייווט ווייסט אז ס'איז א נס חיסל דרך הטבע. א טאג שפעטער, ווי ביך זען דער רבונו של עולם וויל מענדלך בעט איך רעדט מיט כיבוד אב איין. א טאג שפעטער קומט צו מיר ר' מרדכי הערשקאוויטש'ס זון, איך מיין הייסט ער בארי'ס אינגסטער, און און ער זאגט מיר, דו ווילסט הערן א אינטערעסאנטע יוחא פרטית? כ'האב מיין טאטע ר' מרדכי הערשקאוויטש געווען אדעלט יארן שוואך, כ'האב אכט יאר געברענגט אין בית מדרש. איך האב געדרייווט די אכט יאר געבענקט אין די קאר ביז מרדכי, קיינמאל נישט געדארפט זוכן פארקינג, קיינמאל מיינט ער שנייאיגע וועטער, צו יעצט קוק אן זומער, יעצט דאס זענען אכט זומערס, געפאקט, קוק אין איין אויער הונדערטער, טויזענטער אידן קומען פון די קאנטרי שטאט זיך דאווענען, קען זיך דרייען, איך האב קיינמאל נישט געזאגט אלץ האב איך געטראפן א פארקינג, ס'איז השגחה פרטית. איך האב געמיינט אויף זיכער אז ער האט נעכטן געזען די גיליון און יחסי חיים און ער וויל וויסן האסט געזען א גיליון און אזוי ווייטער, נאר וואס איז א גיליון? כ'האב מיך לעצטנס מתבונן געווען ס'איז א מורא'דיגע שיחה פרטית און איך טרעף דיך מענדל ווייס איך ווייס דו האסט ליב שיחה פרטית מאכסט פארציילסט עס ווייטער איך זאג דיר אז כ'האב מיך מתבונן געווען ס'איז א זייער אינטערעסאנטע זאך פאר אכט יאר געדרייווט מיין טאטן געברענגט אין שול אריין און ס'קען פארנעמען צייט. וועט איינער פרעגן, דאס איז די שכר? האבן זיך נישט באקס? די שכר איז לנצח אנשיך למען אריך נעמיך עטץ שוין אויף דער וועלט, ס'דא א ספר, א סקווערער איד האט ארויסגעגעבן א ספר למען אריך נעמיך, אלע הלכות אויף כיבוד אב ואם, ענינים אויף כיבוד אב ואם, און פאר קינדער אויף אידיש אז די קינדער זאלן אויך פארשטיין, צום סוף. האט ער מעשות פון עטליכע אידן בי די רייני וואס האבן זיך מודיע גענישט געגעבן קיין פאדייאם זיי האבן מודיע מרחם געווען, ער ברענגט פיקטשערס פון אידן די פון וויליאמסבורג די פון בארא פארק די פון סקווער האבן זיך מודיע געגעבן די עלטערן זיי האבן געלעבט ביז די הונדערט הונדערט צוויי הונדערט דרײַ און אינטערעסאנט זיי האט אלס הארנער געווען צוויי אידן איינער האט ארויס געגעבן א ספר אויף כיבוד אב ואם צוויי מאל שרייבט עולם אנריך און מיכל ריכס יבם אויף כיבוד אב ואם נפשליך הקן. איז רבי דן שווארץ געווען א קבורה מען און דאס איז דאך שווארצער טאטע. רבי דן שווארץ האט ארויסגעגעבן א ספר אויף שלוח הקן. און און פעלדמאן רבי דוד פערל שווער רבי טובי' פעלדמאן'ס טאטע האט ארויסגעגעבן ספר אויף כיבוד אב ואם. און ביידע האבן מרחיבים געווען טיף טיף טיף. איך מיין רבי דן האט אנגעקומען כמעט צו הונדערט. געווען פריש קלאר ביז די הונדערט. דאס האט מיין אויך שטארק מרחם געווען. און און און און די גמרא פארציילט אז מענטשן האבן זיך קשיא וואס זיי איך איז אויף אפענע זאכן עס איז דא א ראשון מיט דא עטליכע גרסאות אין בבלי ירושלמי מדרש איינע פון די גרסאות איז מיין איך בבלי אדער ירושלמי אדער מדרש איך שעם מיך צו זאגן אז איך ווייס נישט א איד פון די יארן אפשר יא קענען בבלי ירושלמי זאגט אז וויאזוי איז אחר התנא ר' מאיר'ס רבי אחר התנא אלישע בן אביה. א טענה, און וויאזוי איז ער געווארן א ארויסקייער, וויאזוי איז ער אפגעפארן פון אידישן וועג געווארן א אפיקורס, ווייל ער האט געזען צוויי זאכן שטייט אויבן אן איך און מיכל, שליח הקרן און כיבוד אב ואם, ער האט געזען א איד טוט ביידע מצוות צוזאמען און ער איז געשטארבן, א טאטע האט געבעטן זיין קינד איך דארף פלייש אויף סאפער, דא אויבן איז דא א איז דא א נעסט מיט פייגעלעך טויבעלעך, און ברענג מיר אראפ די פייגעלעך פאר מאכן פלייש אין סאפ, נישט געהערט אמאל קיין בוטשערס אז מ'גייט אריין אין בוטשער, מ'קויפט פלייש, מ'האט גענומען א עוף, מ'געגאנגען צום שוחט און געשאכטן, א לעב איז נישט קיין פריזער, ס'קומט די פרידזש אדער פרישע פלייש אין איין זאך, נעמסט א לעבעדיגן עוף, א לעבעדיגן טשיקן, א לעבעדיגע טויבעלע, טראגסט עס צום שוחט, ער שאכט אויפן פלאץ, כשר געמאכט, מ'עסט מארגן עס איז שוין פארדארבן, און שוין. איז דער דער טאטע געבעטן אויף גענער א פלייש פאר פאר נאכטמאל אין דער יונגען זון איז ארויף געגאנגען אויפן אויף א לייטער צום בוים נעמען די פייגעלעך געמאכט שליח געווען קודם אוועק געשיקט די מאמע אין נאכדעם צו געבן די פייגעלעך אין אויפן וועג צוריק אויף א לייטער געווען אראפ געפאלן פון לייטער אין געשטארבן סאיז געווארן אפיקורס צוויי מאל שטייט למה אני ריחי מעכר געטוהן דאפעלט יעצט ווי איז אן ריחי סימון.

איך געהאט די קשיא, געווען אפיקורס, מענטשן קענען האבן קשיא'ס, מענטשן קענען פרעגן, און אמת איז די שכר פון אן עקיבא דרב איז אז ער האט פארהערט, ניין, אבער די שמייכל וואס דער אייבערשטער ווייזט, רבו לטהר מסיים אויש דער אייבערשטער ווייזט, איך וויל דיר העלפן, איך וויל דיר העלפן. דאס אליינס, דאס אליינס געבט א מורא'דיגע חיזוק. האב איך געזען איך האב געליינט פארדעם שבת א גליון און דא האב איך געהערט עס זענען פון פארקינג פֿיר און צוואַנציק יאר קענסט זאגן אַכט יאר זיי האבן זיך נישט אפגעשמועסט אבער איך פארשטיי אנדערע מיין טאטע און די רבונו של עולם זאגט מיין טאטע אין הימל זאגט רעד אביסל פון כיבוד אב און טאקע זיין זכות פאר מיין טאטע אויב עס זאל העלפן אהרן בן ראובן ריינקען געזונטהייט שפיטאל זאל מתפלל זיין פאר אים.